Hei hi i lo ngaihtuah ve tawh ngai em? Kan khawvel hi a let zawngin tuna a vir loh dan zawng chiah hian vir zawk ta thut se, enge thleng ang? Tlema zawng sawi i han tum teh ang. Khawvel hi siam leh dintir a nih atang tawhin west tlak lam atangin east chhuah lam hawi zawngin a la vir ve chur chur reng a. Mahse, eng tiknia emaw a let zawng, a opposite zawng chiah, tuna a vir loh zawng chiah hian vir ta thup mai se. Kan khawvel hriat thin kha chu a ni tawh lo mai thei a ni. Kan hre kher lo mai thei a, mahse, kan khawvel hi a vir chak hle a. Second kata meter zali sawmruk a chakin a kiar lai ber equator kan tihah hian a vir mup mup a ni. Vawi leh khata kan khawvel vir hi tawp thut emaw? A let zawngin vir ta thut se eng enge thleng ang? I lo thlir dawn ang. Sawi tawh angin kan khawvel hi a vir chak hle kan tih tawh kha. A kiar lai ber equator-ah hian. Second khata meter zali sawmruka chakin a vir thu kan sawi tawh a, kan khawvel vir hi a let zawngin lo vir ta thut se. Kan nitin nuna kan hmuh leh lo hriat hrinre chu a inthlak ve nghal dawn tihna a ni a. A hmasa berah chuan ni leh thla arsi te chu chhuah lampang east lamah chhuak tawh lovin tlak lampang west ah a chhuak dawn tihna a ni a. Kan lo hriat tawh thin dan nen chuan a inang dawn lo ta hle a ni. A awmzia berah chuan chhuah lam kha thlak tlak lam a ni tawh dawn tihna a nih ber chu khep khep mai a. A dang lehah chuan khawvel vir hian kan sik leh sa awm dan pawh hi a thlak thleng thin a. Khawvel a let zawnga a vir chuan Nasa takin kan sik leh sa awm dan pawh a inthlak thleng vel dawn tihna a ni. Sik leh sa ina hun bi a thlak a nih chuan mi tam tak tan chuan buaina a tling ngei ang. Tun hma a ram tha leh hring thlai chin nana tha em em thin te pawh kha khawvel vir inthlak avanga sik leh sa, Boruak inthlak vel avang hian a hring rengin a ram a that reng a beisei awm lem loh hle a ni. Tin, khawvel hi thawk leh khata a let zawnga a vir thut a nih chuan thin a em em mai te, tsunami, tuifawn nasa nasa lutuk, meter sawm kua laia sang te kha a thleng dawn a ni. Khawvel vir dan inthlak hian nasa takin tui finriat a, tui chet dan leh awm danah nghawng a nei dawn a. Kan tui finriat zau tak hian khawvelin ni atanga lumna, satna, heat, a dawn hi khawmuala awmze nei takin a lo sem darh leh thin a. Mahse khawvel a let zawng a vir thut a nih chuan tui finriat hian khawvel hmun hrang hrangah tunhmaa lumna a sem dan ang thin ni lovin, a sem tawh dawn tihna a ni. A awmzia berah chuan khaw lum em emna ṭhin ṭhenkhatah chuan khaw lum dan a nep anga, khaw vawh em emna ṭhin ṭhenkatah erawh a vawh dan a nep deuh dawn tihna a ni. Entir nan Russia ramah te pawh a vawh dan a dang daih tawh dawn tihna a nih chu. Hmun tam takah sik leh sa inthlak avangin thing leh mau an ṭhan thei lohna ah an ṭhang duang anga. Oxygen hip tur kan ngah dawn tihna a ni. Mahse, hmun thenkhatah erawh a vawt uchuakna lai leh a lum uchuakna lai a awm thei bawk a ni. Khawvel vir dan inthlak avang hian eng nge a thleng thei chiah tih chu hriat fuh a har a. Engtikah emaw khawvel hian a vir dan hi eng emaw vang hian a la thlak mai ang em? Nge a la vir tawp thut mai lawng maw? Chumi chu ni danga kan video atan ni rawh se.